Men Aliyeva Femiye, Ğavur köyünde doğulğanım, otuz doquzuncu senesi. Eto, qorantamızda eki qız edik. Tatam otuz sekizinci senesi doğulğan. Anam, anamnı adı Halife edi, İzma, İzmailova Halife. Babam Aliyeva, Aliyev Setveli. Men Bitamda edim, Aqodır köyünde. Andan çıqtım Bitamarnen. Bitam, bir ögüz araba da Bitam tizem bar edi, Safiye tizem, eki balası, Aqi. Oğlançığı i qızçığın adını unutdım. Bitam bir ne, a o kiz arabada ketkende yağmur çıqyav edi. Bir nege kelgenimizin bilem baş etet, poezd yoluna kelgenimizin. Anda soñ bizim vagonlarğa yüklegenlerin al, netip netip atqanların bilem. Vagonlarnıñ içinde biyaz bitler töküledi. Olarnıñ episi mına aqılımda. Soñ anda nege barıp tüşken soñ, Özbekistanda biz Mirzaçül, Mirzaçülde tüştik. Bitam, daa Raziye tiyzem de bar edi onıñ. Raziye tiyzem, Safiye tiyzem, eki balası. Bitam, Olar açlıqtan episi vefat ettiler. Meni anam tapıp Gallaralda, anam Gallaralğa tüşken, kelip, anam gecenen meni alıp qaytqan edi. Soñ çoqqa barmay, özü de quyudan suv çıqarğanda Anavi demiri qolundan sıpıp, nesine, qabırğasına urğan edi. O, anam çoq bolnitsada yattı. Bizler, Leniye tatamnen ekimiz qaç ay beraber oturdıq bir üy içinde. Olar, mına, aqlımda. Anam hastahaneden çıqmadı. Onı ketirdiler, nege, Samarqandda kömdiler. Kömdiler. Ana, onı bilem. Başqa ne etip. Soñ meni dayım aldı, ne etip, evlâtlıqqa. Tatam. Emcem aldı, anda emcem bar edi, Setnafi emcem, olar aldılar. Soñ, ne, dayım meni, ne, men, ne olğanda, altı yaşında olğanda, ne, coyıldım. Soñ kettim, aqşamüstü edi, Samarqand, Registan yanında oturğanda bir üzbek adam, Yanıma keldi, jür, ne, nap, ağlap otur edim, soñ, jür, dedi, men alıp keteyim, ekinci kün, ne, sabasına taparsıñ, dedi. Men anda olarğa bardım, qursağım toydı, apayı, olarnıñ balaları yoq edi. Ma, anter tikti, atlas anter, saçlıqlar, ufaqa saçlıqlar ördi, ekinci kün turıp keteyim dese, men ketmedim. Eki yıl oturdım. Anda ekki klass bitirdim, tacikçe. Dayım meni bek çoq qıdırğan. Soñ bir kün bazarda yağğa oçeredke oturğanda qolumda yigirmi beş kümüş aqçı, bir kotelok, bir magazinde yağğa otura edim, pamuq mayında oçeredte. Soñ dayım qomşusı körip, Nailya bitay, meni tanıp, alıp ketip dayıma berdi. Soñ dayım da meni evlâtlıqqa berdi. Öyle yaşayış kördim. Hatırlağanım şu işte, önden soñ, netken soñ, etet, meni alğan adam, nesi, apayı orus edi, Vlaşenko Mariya Mihaylovna, bek yahşı edi, meni bek seve edi. O vefat etken soñ, babam başqa apay aldı, onıñ eki balası bar edi. Soñ men o üyden kettim. Ketken soñ, mına, ne, altmış beş senesi, evle, evlendim, altmış beş senesi. Evlengen soñ, şimdi meni, eto, dört tane balam bar. Üç oğlum, bir qızım bar. Üç kelinim bar, kiyevim bar, yedi dane torunım bar, üç dane torunçam bar. Özüm bahtlı sayam. Endi mına bu Vetanımızda bahtlı, yahşı yaşağanlarını isteyim bala-çağam. Doqsan beş senesi Novinki degen köyge. Keldik. Başta eki dane oğlum keldiler. Büyük oğlanlarım. Olar özlerine uçastka alıp, üy yasadılar. Soñ biz keldik nenen, babalarınen. Baba hastalanıp, o vefat etti. Soñ balalarnı baş-köz ettik. Episi, şükür Allağa, yaşaylar, torunlar bar. Episi yahşı yaşaylar. Niyetime yettim. Bir niyetim bar, dünya tınç olsun, bala-çağamız aman bolsun, yahşı yaşamaqlar qısmet etsin. Biz körgenimizni balaçıqlarımız körmesin.